Эфирда атна яңалыклары студиядә Гөлназ Гайни. Исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп яңалыклары. Безнең эшнең нәтиҗәләре буенча, республика буенча, ил буенча булган бөтен иҗтимагый җаваплы программалар төзеләчәк. Санап чыгачаклар. Киләсе елны узачак халык санын алу кампаниясенә Алабугада әзерлек ничек бара? Бер проблема бетте инде хәзер, стройка артыннан йөрисе юк. Бөтен вниманиене үзләйтербез үзебезнең эш буенча. Көтеп алган өй туе, Алабуганың ЮХИДИ хезмәткәрләре бу атнада яңа бинага күчте. Кызыл буалар бәләкәй генә, чебен кадәр генә алар. Үсәләр, ике-өч атнада зураеп, агарып, әйбәтләнәләр. Сүзебез, Алабуга ветеринария лабораториясендә гомер итүче киләсе ел символы, ак тычканнар турында.

Инде күпме еллар узды, Хантимер абый авыр сугыш елларын бүген дә хәтерли. Унҗиде яшендә аны Марий АССРның Суслонгер саласында хәрби хезмәт лагерына озаталар. Биредә рус телле булмаган халыкны, татарларны, башкортларны, чуашларны һәм башкаларны рус теленә өйрәткәннәр. Курсантлардан сугышка пулеметчылар, артиллеристлар әзерләгәннәр. Әмма монда килүчеләрне тәмуг көткән. Тирә-юньгә даны таралган лагерьны үлем лагере дип атап йөрткәннәр. Ачлыктан, суыктан, төрле чирләрдән меңнәрчә кеше үлә. Суслангер авыруы, суслангерда калучылар сирәк булды анда. Үлделәр бит. Терек үләләр. Нигә керә полициядә үлеп чыгалар? А как же? Ашлыктан. Ашлыктан. Ашлык. Кием юк, ашлык. Нәрсә, солыга бер җырды китә, солыга икенче ырыты, өченче ырыты, не орманга китә. Агач кистергәнме? Агач кистергә, агач алып китергә. Утын кирәк бит. И столга карада кирәк, мунча карада кирәк утын. Начальство да кирәк, бар утын кирәк бит. Без монда күргәннәрне эт тә күрмәде. Көне буе эшлисең, ял юк. Җилкә өстендә бүрәнәләр ташыган чакта иң башлары суелып, канап бетә торган идем. Ярма салынган сыек ашны биш кешегә бер савытка салып бирделәр. Ул бет турында сөйләп тә торасы юк. Без тизрәк фронтка алуларын тели идек. Ичмасам, анда исән калу мөмкинлеге бар иде. Бәхеткә, мине ярты елдан соң сугышка Балтика буена озаттылар, дип искә ала лагерьның ачысын татыган бабай. Хантимер Хөрмәтов пулеметчы була. Ул Эстония, Латвияне азат итүдә катнаша, дүрт тапкыр яралана. Шаккатырсың, 94 кә җиткәндә бабай әле ипиләрне дә үзе пешерә. Рецепт нәрсә инде мин рецепт? Алты кашыгынга бер кашыгын, ике кашыгын кара он салам да серый ипи була. Агы ипи пешсәм алты кашыгынга алты су салам да инде, тоз салам да, дөрес салам да пешерәм.

Гөлназ Гани, Ренат Гиниятов, Айрат Шәйгалләмов, Атна яңалыклары. Кызганыч, Җиңү көне ерагайган саен, илебездә сугыш ветераннары сафы да сирәгәя бара. Аларның төгәл саны 2020 нче елда узачак халык санын алу кампаниясендә дә һичшиксез билгеле булыр. Киләсе елның беренче октябреннән утыз беренче октябренә бөтен ил буенча җанисәп узачак. Халык санын алу яңача, электрон форматта уза. Гражданнар сорауларга Дәүләт хезмәтләре, Госуслуги порталында онлайн анкета аша да җавап бирә алачак. Илебездә халык санын алу ике мең егерме нче елның беренче октябреннән утыз беренче октябренә кадәр узачак. Халык санын алуда төп игътибар яңа технологияләрне куллануга биреләчәк, халык. Дәүләт хезмәтләре Госуслуги порталындагы электрон исәпкә алу кәгазен мөстәкыйль тутыра алачак. Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күп функцияле үзәкләрендә дә халык санын алу мөмкинлеге булачак. Шулай ук, халык санын алучылар кәгазь бланклар урынына планшетлар куллана. Әлеге яңалыклар ярдәмендә исәпкә алу процессы тагын да уңайлырак булачак, шулай ук җыелган мәгълүматның сыйфаты да сизелерлек артачак. Безнең эшнең нәтиҗәләре буенча республика буенча, ил буенча булган бөтен иҗтимагый җаваплы программалар төзеләчәк. Һәр авыл советларына, шәһәр бюджетларына акча бүленеп биреләчәк, шул кеше санына карап. Шуңа күрә бик җаваплы эш. Халык та актив булсын өен, димме? Әлбәттә, халык та бик актив булсын өен, аларның тагын ни дәрәҗәдә җаваплы һәм ни дәрәҗәдә кирәкле икәнлеген аңлап, безне. Безгә ярдәм итсеннәр иде бит диясе килә. Дүртсеннән егерме җиденче октябрьгә кадәр халык санын алу традицион формада узачак. Исәпкә алучылар планшетлар белән фатирларга һәм өйләргә кереп чыгачак. Аларны тану өчен аларның махсус экипировка һәм таныклыгы, паспорты булачак. Анда социаль-демографик бланкларда социаль-демографик характеристикалар, җенес, яшь, гражданлык, милләт, телләр белү һәм файдалану, торак шартлары, миграция, мәгариф, эш белән тәэмин итү һәм яшәү өчен акча чыганаклары турында барлыгы 23 сорау булачак. Безнең Кыягазда да электронный да вариант булачак карталарның. Үзебезгә эшләр өчен инде менә Кыягаз да безгә җайлырак хәзер. Ә переписчиклар безнең электронный карта белән йөриячәкләр. Менә шуны әйтәсе килә, Менә август айында безнең э, регистраторлар йөрде бит инде. Һәр авыл саен, һәр өй янына килеп, өйнең яшиләрме, яшәмиләрме, ташланганмы, җимерелгәнме икәнлеген язып чыктылар. Һәр өйнең номеры бармы икәнлеген, урамның исеме язылганмы икәнлеген карап чыктылар. Безнең шул исәптән үз өйләре белән яшәүче кешеләргә мөрәҗәгать итәсем килә минем. Ул бит инде бер өйдә булып, бер өйдә булмыйча калырга мөмкин түгел өй номеры. Бәлки ремонт вакытында салдырганнардыр, бәлки бүтә ниндидер сәбәп буенча салдырганнардыр өй номерларын, урам исемнәрен. Андыйлар булса, урнаштырып куйсыннар ия. Сезгә җайлырак булыр, әйеме? Әлбәттә, безнең переписной Кешеләргә дә җайлап булыр ул инде. Аннан болай, скорый помощьлар, пожарниклар килгәндә дә өй номеры язылып куйсак, тизрәк табалар бит инде. Гөлназ Гайни, Ринат Киниятов, Атна яңалыклары. Әйткәнемчә, халык санын алу барышында халыкның мәшгульлеге дә билгеле була. Ул арада Россиядә иң кирәкле һөнәрләр исемлеге мәгълүм булды. Бүген һөнәрләр арасында кассир-сатучыларга ихтыяҗлык зур икән, Известия хәбәр итүенчә, икенче һәм өченче урыннарны рейтингта пешекчеләр һәм һөнәри белем бирү педагоглары алды. Шулай ук илдә иң кирәкле һөнәрләр унлыгына юристлар, социаль хезмәткәрләр, сатып алулар буенча белгечләр, өстәмә белем бирү педагоглары һәм шәфкать туташлары керде. Киләсе сюжетыбызда телгә алыначак һөнәр ияләре бу исемлеккә кермәсә дә, аларның хезмәтен дә бик мөһим һәм кирәкле дип саныйм. Сүз ЮХИДИ хезмәткәрләре турында бара. Узып баручы елның соңгы көннәре юл хәрәкәте иминлеге сагында торучылар өчен шатлыклы вакыйга белән истә калачак. Ниһаять, алар яңа бинага күчте. Ул искесеннән әллә ни ерак урнашмаган. Яңа бинада һәр белгечнең үз кабинеты бар, мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен дә уңайлыклар тудырылган. Яңа бинаны төзү өчен республикадан 32 миллион ярым сум акча бүленеп бирелгән.

В данном объекте. Бу бинада халыкка уңайлы хезмәт күрсәтү өчен барлык шартлар да бар. Дәүләт хезмәтләрен күрсәтү өчен уңайлыклар булдырылган, тәрәзәләр саны арта, санитар бүлмәләр бар. Мин Алабуганың ЮХИДИ хезмәткәрләре тагы да эшләячәгенә ышанып калам. Мин үземнең яңа урында эшли башлаган елны ук шундый тантаналы рәвештә биналар ачуда катнашуыма бик шат. Безнең дәүләт җитәкчеләренә, Президентыбызга рәхмәт әйтәсем килә. Халыкка хезмәт күрсәтү өчен уңайлыклар тудырыла. Яңа бина ике катлы, заманча көтү заллары, иркен. Биредә халыкка дүрт төрле хезмәт күрсәтелә, бу, машина йөртү таныклыгын бирү, машиналарны теркәү, транспорт чараларын җиһазландыру, куркыныч йөк ташу өчен белешмә бирү. Мисалга, бер атна эчендә 430 машина йөртү таныклыгы бирелгән, 300 дән артык кеше имтихан бирергә килгән. Бер проблема бетте инде хәзер, стройка артыннан йөрисе юк. Бөтен вниманиене үзенә этәребез үзебезнең эш буенча. Мөнәсәбәт әйт язып килә. Барлык автолюбительләрне, профессионал автомобилистларны якынлашып килүче яңа ел белән котлыйм. Безнең әзрәк ДТП булсын, әзрәк яраланучылар. Яңа елда яңа уңышлар бар. Ә менә статистикага килгәндә, Алабуга районында быел 116 юл-транспорт һәлакәте теркәлгән, һәлакәттә 14 кеше һәлак булган, 156 кеше төрле тән җәрәхәтләре алган. Яңа бинага күчкән көнне Алабуга ЮХИДИенә яңа машина да бүләк ителде. Әлфинә Хуҗина, Айрат Шәгәлләмов, Атна яңалыклары. Әйе, юл инспекторлары өр-яңа машинада патрульлек иткән арада шәһәр урманнарына кизү торырга Алабуга урманчылары да чыкты. Ник дисәгез, шәһәрдә чыршы оператив-профилактик операциясе дәвам итә. Аның максаты, законсыз чыршылар кисүгә юл куймау. Чыршы каракларын булдырмас өчен Алабуга урманчылыгында сигез мобиль төркем булдырылган. Алар өч районда патрульлек итә, бу Алабуга, Менделеевск һәм Тукай районнары. Яңа ел бәйрәмнәре алдыннан Алабуга урманчылыгы хезмәткәрләре һәм тармак оешмалары традицион рәвештә ылыслы агачларны кисүгә контрольне көчәйтә. Чыршы операциясе кысаларында урманчылар, эчке эшләр хезмәткәрләре белән бергә, урманнарга патрульлек итә, чыршы ташучы транспорт чараларын тикшерә, синхрон. Нәрсә, әле моннан соң килгән зыяннырагын түләттерәләр. Аның инде, мисал өчен, бер елка 200 сум торса, Яңа ел вакытында ул ике мәртәбә арта. Э, качып урман кискәнче лучше сатып алырга базарларда сатып алу лучшерак була бездә например лесничествода лесхозда бер метрга тиклесе 270 сум ике метрга 350 сум ә ул э, качып киссәң почти 5000 сум була менә шуңа күрә халыкны үндим Лучше законлы сатып алырга, чем урлап кисергә, табигатькә зыян китергенче. Кызганыч, кайчагында гражданнар законны боза, акча түләмәс өчен, чыршыны урманга кереп үзләре кисә. Агачларны законсыз кисү, аларга зыян китерү өчен физик затларга өч меңнән дүрт мең сумга кадәр Урындагы затларга, егерме меңнән кырык мең сумга кадәр, юридик затларга, ике йөз меңнән алып өч йөз мең сумга кадәр административ штраф каралган. Браконьер, административ штрафны түләп кенә калмыйча, урман фондына китерелгән зыянны да капларга тиеш булачак. Бик күп зыян килә икән шул. Ул бит менә безнең Алабуга лесничествосында гына да меңләгән бит, меңләгән штук. Әле ул законно менә аны дәүләт рөхсәт иткәне. Ә алар күпме э, басулардан урлыйлар кешене. Шуңа күрә инде законны сатып алып, или кибеттән сатып алырга кирәк искусственныйны. Элекке заманда күбрәк ие. Менә минем бик күп танышларым хәзер менә бүгенге көндә э,

кадерен белик, дуслар. Законсыз кисү барышында механизмнар, автотранспорт чаралары, үзйөрешле машиналар һәм техниканың башка төрләре кулланылса, административ штрафларның күләме арта, кулланылган кораллар һәм киселгән агачлар конфискацияләнә. Искәртәм, Чыршы операциясе 31 нче декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Илназ Гайни, Ринат Гиниятов, Атна яңалыклары. Әйе, йортларыбызны кемдер чын чыршы белән, кемдер ясалма чыршы белән бизәп, яңа 2020 нче елны каршы алырга җыена. Ул Күсе елы булачак. Нигәдер Россиядә Кытай календарына мода һаман узмый шул әле. Аның каравы, астрологлар киләсе ел әйбәт ел булачак, ди. Кәбисә елын начарга юраучыларның гына кәефе китәр, чөнки киләсе ел, кәбисә елы. Күсе елы шатлык китерсен өчен, Яңа ел алдыннан күбрәк изге эшләр эшләргә өлгерергә, бүләкләргә акча кызганмаска һәм өйгә песи алып кайтырга киңәш ителә. Күсе елы уңышлы булсын дисәгез, берничә сынамышка игътибар итегез. Өстәлгә ак җәймә җәегез. Чисталык символы һәм тормышыңа уңай үзгәрешләр кертергә әзерлек билгесе. Чөнки 2020 нче ел, Ак күсе елы. Кешеләргә бүләк биргәндә, эчтән генә болай диегез, Чын күңелдән бүләк итәм, үземә язмыштан бәхет сорыйм. Ә инде иске проблемалардан котылырга теләсәгез, Яңа ел алдыннан иске себеркегезне чыгарып ташлагыз. Фәнни астрология мәктәбе җитәкчесе Сергей Безбородный Яңа ел табынында сыер итеннән эшләнгән ризыклар булмаска тиеш дип саный, чөнки үгез, күсенең яшерен дусты имеш. Ит яратучыларга ат һәм бәрән итенә өстенлек бирергә куша ул. Пешекчеләр исә табынга төрле-төрле сырларны күбрәк куярга киңәш итә. Шулай ук чүп савыты да Яңа ел алдыннан буш булырга тиеш. Табынга куясы ризыкларны әзерләп бетергәч, чүпне чыгарып түгегез. Кемнәргә үпкәгез бар, гафу итегез, гафу итә алмасагыз, онытыгыз! Яңа елга үпкәләр белән кермәгез! Ә менә Британия галимнәре уздырган тәҗрибәләр тычканнарның сыр яратмавын күрсәткән. Алар фикеренчә, бу кимерүчеләр күбрәк ярма һәм җиләк-җимеш ярата. Алабуганың ветеринария лабораториясендә гомер итүче тычканнар да сыр түгел, Сөт ярата икән. Бу кимерүчеләр тоткынлыкта да бик яхшы үрчиләр, шул сәбәпле лаборатория хайванына әверелде. Химиядагы, биологиядәге һәм медицинадагы тәҗрибәләрнең 80 проценты тычканнарда һәм күселәрдә үткәрелгән. Лаборатория тычканнарына фән алдындагы казанышлары өчен Новосибирскта хәтта һәйкәл дә куелган. Бөтен кешелек кимерүчеләргә каршы көрәшкән арада, лабораториядә аларны, киресенчә, үрчетәләр. Әнә ничек мыжлаганнар! Лаборант Татьяна Смирнова да көн саен бу ак тычканнарны тәмле сөт белән сыйлый. Бигрәк тә бу кимерүчеләр бодай, көнбагыш, ипи ашарга ярата, хәтта коры печән дә ашыйлар икән. Ашатмассың да, алар кешеләргә хезмәт итә бит, районда төрле авырулар, мисалга котыру чире бармы икәнен белергә ярдәм итәләр алар. Асрыйбыз, потому что алар экспериментальный безнең чир вакытында чыкса, чир, без аларны заражать итәбез и аларны чиргә каршы заражаем. Нинди чирдән соң, аңламыйм. Бешенство итәбез и колебактериозга карата шушы тычканнарны. Заражайтәбез, аның очы аша билгеле була чир бармы, юкмы икән. Шуның булмаса инде алар чиста икән, ул эфир белән без вынуждены үтерергә аларны. Без дальше аларны тотмыйбыз. Между собой скрещен начинается, алар нитәләр инде, ничек итә әйтергә. Үлә башлыйлар, потом икенче районнан алып кайтып, безгә аны үрчетергә кирәк була. Казанга күбәп карабыз, Казанда бик каты сорый. Ну, менә шундый нидә яшибез. Но алар безгә ни өчен, э, диагноз кую өчен кирәк. Диагноз чир өчен кирәк. Потому что чир өчен без аналарны с- заражаем, алар үлсәләр, скрыть ясыйбыз, ягыннан соң аларны специально карыйбыз. Тартмаларын кимереп иреккә чыкмасыннар өчен, менә шулай тимер калай белән тышлап куйганнар. Әнә урам мәчесе иснәнеп кенә йөри. Бу ике тартмада ике гаилә яши. Бер тычкан икенче тартмага ялгыш йөгереп керсә, баш бетә, ди белгечләр. Ят исне шунда ук сизеп алалар, чит тычканны ашый да башлыйлар икән. Кимерүчеләр коры печәнне ашап кына калмый, үзләренә шунда оя да ясый. Шуның эченә кереп йоклыйлар, шунда балаларын имезеп үстерәләр. Алар бик үрчемле. Ана тычкан елына алты-җиде тапкыр бәбиләп, бер юлы җиде-сигез бала китерә ала. Шушы тычканнар ялгыш эләксә кулга, бик каты тешләйләр, эләктереп алалар, аларның тешләре бик үткен. Кып-кызыл була, бәләкәй генә, чебен кадәр генә алар. Үсәләр, ике-өч атнада зураеп, агарып, әйбәтләнәләр. Киләсе ел символы, күселәр дә, йөгерек, җитез һәм тирә-юньгә бик исләре китми торган хайваннар булу белән аерылып тора. Алар Җир йөзендә кешеләрдән дистәләгән миллион елга иртәрәк барлыкка килгән. Аларның саны да планетада яшәүчеләрдән Ике тапкырга артып китә. Шунысы кызыклы, бу җәнлекләр нәкъ безнең кебек, йоклаганда төшләр күрә икән. Күселәр бик җанварлар, бик шустыр, бик акыллы. Ел акыллы булсын, ие кешеләр өчен әйбәт булсын, ие нәрсә итеп әйтәем, ну, тычканнар икенчерәк, тычканнар икенче. Гүсе ниендә булса, тычкан икенче. Ну, кулга тотарга кыен. Кулдаулар селкенәләр, кыеналар. Гөлназ Гани, Михаил Филатов, Атна яңалыклары. Селкенәләр дигәннән, әнә бит, Габдулла Тукай әсәре буенча Татармультфильм берләшмәсе төшергән мультфильмда да сөткә төшкән тычкан бер дә югалып калмаган. Тукайның бу әсәре балаларыбызга Яңа ел бүләге булсын!

Егылган да келәттә бер табак сөткә килеп төшкән. Йөзеп карый табакта арлы, бирле, хич чыгып булмый, сыек сөт бит, бата, хич тә табактан ычкынып булмый. Йөри тычкан, йөзәдер, тик торып булмый, йөрәк түзми, йөзәдер аркылы, буйга, котылмак өмет өзми. Тырышма бушка китми бит. Бераздан соң була уңай. Бу тычкан шул кадәр йөзгән, куерган сөт тә булган май. Хәзер бит батмый, тычкан киерлеп майга аяк баскан, сикергән дә табактан ул чыгып, үз урынына качкан. И карендәш, син кирәксә суга бат, я сөткә бат, ит сабыр, күрсәт чыдамлык һәм дә ит гайрәт сөббат. Әйе, хәрәкәттә, бәрәкәт диләр шул. Ә инде Яңа елга нибары өч көн калып бара. Туачак 2020 нче ел шатлыкларга, яхшы хәбәрләргә бай булып, барыбызга да бәхет һәм сәламәтлек алып килсен. Юлларыбыз һәрвакыт уң, уй-хыялларыбыз якты булсын. Яңа ел кичендә теләгән барлык теләкләребез кабул булсын. Барыгызны да